Sou, e schéine gudden Owend op eiser Presentatioun vun der Wahlcampagne 2013. Dir héiert am Hannergrond schonn eisen eegens komponéierten. Wahlkampfsong, ech soen dofir, an ech hunn iergendwann eng Kéier geléiert, datt ee bei esou politeschen Evenementer ville, ganz, ganz ville Leit Merci soe muss. An ech muss soen, dat ass net nëmmen aus renger Héiflechkeet, wou ech dat elo maachen, mee tatsächlech well, Ouni déi Leit hunn Deel vun eiser Campagne, wéi der den Owend gesitt, net stattfonnt. Hat ech mengen. Als éischt emol soen ech der ganzer Ekipp aus dem Bezierk Süden a ganz besonnesch dem Marc Goergen Merci fir d'Organisatioun vun haut den Owend. Dat ass, ouni hien géifen et keng Schlittcher elo ginn an et géif och näischt ze drénke ginn a mir hätten net esou ee super Sall hei. Dat also e grouse Merci un de Süden an un de Marc. Dann. E grousse Merci un ons Frënn a Familljen, deenen hir Raimlechkeeten an de leschten Deeg a Woche mat Kartongen, Baumzonken, Flyeren, Plakater, Gummibärecher, Bicker a wat weess ech nach alles vollgestallt gi sinn. Jo, ech weess, et ass net ëmmer einfach, wann de Büro mol enker fir zwee Méint net ze benotzen ass oder d'Garage e bësse voll steet. Et deet eis och e bësse Leed. Mir hätten och léiwer nach e puer Méint méi gehat, fir d'Walen ze preparéieren. Et ass eeben elo e bësse méi schnell gaangen. Deementspriechend e grousse Merci un dës Frënn a Familljen. Dann bei de Kandidaten, All d'Kandidatinnen an d'Kandidate leeschten eng super Aarbecht, alleng schonn doduercher, datt se Kandidéieren, datt se eis erméiglecht hunn eng komplett Lëschten opzestellen. Dës komplett Lëschte sinn aus verschiddene Grënn wichteg. Ech hunn Iech dat ueglech schonn e puermol erzielt, dofir maan ech et ganz kuerz. Natierlech och de Spëtzekandidaten e ganz, ganz grousse Merci, datt Der d'Ekippen zesummenhaalt. datt Der, och wann et heiansdo e bëssen hannert de Kulisse rumouert, datt Der dat mat engem Laachen erdrot an net direkt d'Bengele bei d'Tromm pucht. Och dat ass net ëmmer einfach. Ech mierken et jo selwer, datt et verschidde Streidegkeete ginn, déi bei eis glécklecherweis vill besser geléist ginn, wéi bei den däitsche Kolleegen. Dat läit zu engem gudden Deel un eise Spëtzekandidaten, déi dat managen. Dann d'Musek, well mir hunn d'Musek, déi am Hannergrond leeft. Do e ganz, ganz grousse Merci als éischt un de Komponist, dat ass de Sandro Bucciarelli, an un, ech hoffen, ech hunn et richteg ausgeschwat, Sandro, du däerfs mech schloen, wann ech et falsch ausgeschwat hunn, dat ass richteg, an un natierlech déi 30 Musekerinnen a Museker, déi dat agespillt hunn. Dat war eng Heedenaarbecht. Mat den 3 Loun, déi ech als eng Tuba erauskritt hätt, hätte mer dat doe sécher net gepackt. An natierlech, eng Campagne ass nëmme sou gutt wéi och eis Grafiken, déi mer hunn. Do e ganz grousse Merci un de Gerry an un déi ganz Ekipp vun den Däitsche Piraten, déi eis do all Dageszäit an Nuetszäit Ënnerstëtzt hu fir déi Grafiken zesummen ze kréien. Ouni déi wären déi Plakater déi der elo gläich gesitt guer net méiglech gewiescht. Dann d'Spotten, Radio an Tëlee hu mer eemol de Kameramann den Oli Kerschen dee mat eis vun 8 Auer bis 2 Auer moies am Studio stung fir dat opzehuelen, dat ganz benevol, dat ass super. Dann dem Andy Mahr an dem Ben Allard déi déi ganz Saach geschnidden a vertount hunn. Och dat, si mer éierlech, ech mengen, Dir hutt déi lescht zwou Nuechten net vill geschlof, dofir e ganz, ganz grousse Merci dofir. Wäert Der dann ganz zum Schluss och d'Resultat vun där Aarbecht gesinn. Elo hunn ech ganz, ganz ville Leit Merci gesot. Ech mengen, elo kënne mir alleguerten hinnen eng Kéier Merci soen. An da komme mer zur Ried. Dir wësst, ech schwätze gären an heiansdo vill an heiansdo souguer ganz, ganz vill. Dës Walcampagne ass eng Première fir d'Piratepartei Lëtzebuerg an haut leede mer se offiziell an. 2009, relativ genau virun dräi Joer an eelef Méint, huet sech d'Piratepartei Lëtzebuerg mat 14 Leit gegrënnt. Dorauser ass haut eng Struktur gewuess, déi iwwer 310 Memberen huet, déi 60 Kandidatinnen a Kandidaten opgestallt huet an déi bei de Wale matmécht. Dat Ganzt mat engem Budget vu manner wéi 25.000 Euro insgesamt an ouni Agence. Déi ganz Campagne, déi mir maachen, déi ass homemade. Mir si stolz drop, mir sinn houfreg drop, pardon, datt mer dat gestemmt kruten. Ech hu schonn d'Reprochen héieren, datt dat nëmme méiglech wär, well eis Lëschten aus 50 Prozent Informatiker géife bestoen. Ganz éierlech, en Informatiker ass net onbedéngt e gudde Grafiker, Museker, e gudde Realisateur vun engem Film, e gudde Schauspiller. Dat heescht, et ass sécher net doduerjer, datt mer 50 Prozent Informatiker hunn, datt déi Lëscht, datt mer déi super Campagne hei op d'Been gestallt kruten, mee et ass, well jiddwer Eenzelnen, a senge Mesurë mathëlleft. Déi Campagne setzt sech hannert dem Slogan Reboot Luxembourg, Lëtzebuerg nei starten zesummen an huet véier Haaptsloganen, déi mer am Folgenden nach wäerten duerchstellen. Dofir wäert ech dat elo net virgräifen. Fir eis wichteg war bei der Campagne en Neistart net nëmme mat engem soi-disant neie Wahlen, mee och mat neie Gesiichter a mat neien Ideeë bei de Wahlen ze symboliséieren. Vill Parteie schwätze vun Neiufank a schécken déi nämmlecht Renndéieren, Rennpäerd an d'Course wéi scho virun 20 Joer. Dat ass keen Neiufank, dat ass Komm mir maachen eng nei Etikett op en ofgelafene Produit. Dat nennt een dann éischter Etiketteschwindel wéi e richtegen Neistart. Déi eenzeg Partei, déi tatsächlech mat neie Gesiichter an d'Renne geet a mat engem Programm, deen nei geschriwwe gouf, A jo, et stinn lëtzebuergesch Feeler an eisem Programm an an der däitscher Versioun wäerten och däitsch Feeler drastoen. Kee Mënsch ass perfekt a mir stinn och fir eng Politik, wou ee Feeler och emol kann zouginn. Ech mengen, alleng dat weist, datt d'Piratepartei anescht ass a genau domadder, mat deem Aneschtsinn, gi mer an d'Wahlen an och eis Campagne, wéi mer et herno wäerte weisen, symboliséiert e bëssen, datt mir net déi Nullachtfofzéngpartei sinn, Mee ech wëll do net ze vill virgräifen. Eis Campagne perséinlech hunn ech elo an deenen leschten Deeg vill Saache gesinn. Mir gefält se ganz gutt. Ech hoffen, datt se iech och alleguerte gutt gefält. Déi eng oder déi aner hu jo schonn Deeler dovunner gesinn. Déi Campagne an d'Walen iwwerhaapt symboliséiere fir d'Piratepartei Do och, datt se ukomm ass an der Politik. Ech menge wann eng Partei sech grënnt, dann ass dat fir bei Wale matzemaachen. Et ass net fir am Vide ze existéieren, och wann d'TNS-Ilres-Ëmfroe scheinbar am Vide politique existéieren. Nee, eng Partei grënnt sech fir kënnen bei Wale matzemaachen. Dofir hu mer vun Ufank u gesot, mir wëlle bei den nächste Legislativwale matmaachen. Datt déi elo 2013 sinn anstatt 2014, ass nëmme richteg esou. Mir hu schonn am Dezember 2012 fir d'éischte Kéier de Récktrëtt vun der Regierung gefuerdert am Kader vun der SREL-Affär. Datt d'Regierung nach ëmmer net zeréckgetrueden ass, ass e Skandal. Ganz éierlech, et heiten ass esou krass, muss ech ganz éierlech soen, datt ech heiansdo ganz aktiv um État de droit hei zu Lëtzebuerg zweifelen, wann einfach mol e Chamberspresident eng Chamberssëtzung opléist, just well de Resultat vum Vott hinne vläit net gepasst hätt. Bon, elo hu mer déi Neiwahlen, mir maache mat, mir si prett, mir hu 6 Kandidatinnen a Kandidaten, Mir hunn 164 Säite Programm, dat ass vläit eng méi wichteg Zuel wéi d'Lëschtennummer. Dir wäert och op eiser Campagne ganz selten déi Lëschtennummer drop gesinn. Mir ginn dovun aus, datt eisen Numm méi wéi genuch aprägsam ass, sou datt mer op d'Lëschtennummer verzichte kënnen. A souwisou, mir sinn déi, déi genau an der Mëtt sinn. Also quasi net ze verfeelen. An domadder géif ech dann och schonn d'Wuert un déi nächst Riedner iwwerginn. Komm mir rocken de Wahlkampf an da gesi mer den 20 Oktober wéi vill mer feiere kennen. Ech soe Merci.